עס איז זייער א אידעלע טעמע און נישט שלעכט צו טון אין דעם, ס'זענען דא וואס האלטן אזוי, איז דא אנדערע וואס זאגן אז ס'איז גוט חתונה צו האבן יונג, אנדערע זאגן אז ס'איז נישט גוט, בעסער זיין אביסל מער מעטשור, וויסן וואס מ'טוט, ס'דא אסאך צדדים מיט דעם. און ווען מען גייט דורך גוט די מנין איז דא מעלות א ר און מעלות א ר, און איך וויל נישט יעצט טון אין די וועג וואס איז די ריכטיגע וועג יונג צו עלטער, יעצט זען ביי ליטווישע גאר האלט מען אז עלטער איז גאר בעסער, ביי אנדערע חסידישע אינגער, איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם ס'איז א טעמע פאר זיך, איך וויל נאר זיך היינט אפשטעלן אויף די מעשה וואס קאכט זיך יעצט און וואס וועגן דעם דארף מען יא רעדן, צו עס איז אויסגעהאלטן. אוועקצונעמען קינדער פון עלטערן און זיך חתונה צו מאכן. איז דא אזעלכע וואס טוען חתונה מאכן גיך גיך גיך גיך גיך, נישט ווייל עס איז גוט אדער נישט גוט, נאר להציל מן החטא. זיי זענען זיך נישט מזלזל אין דעם חלילה, ס'איז א גרויסער ענין. מצד שני דארף מען עכט אכטונג געבן אין אסאך אנדערע עניינים וואס ווערט נגרם פון דעם, וואס דאס איז אויך נישט געזונט. גיין צוברעכן א שטוב, ארויסגנב'ענען א קינד פופצן יאר אלט פון אירע עלטערן און איר חתונה מאכן מיט אזא איינעם וואס איז זעקס און זיבן יאר עלטער פאר איר, אויסגעהאלטן? זי איז בכלל אין די יארן וואס זי פארשטייט וואס זי טוט? האט מען דא א רב וואס זאגט יא יא יא יא יא, און א קינד ער ווייסט דאך אין די יארן וואס מען כאפט אביסל עלטער כאפט מען נישט אזוי יונג, און ווער זאגט אז ס'איז אויסגעהאלטן? די וועג, נישט נאר וואס ס'איז נישט אויסגעהאלטן, מען דארף מלחמה האלטן מיט דעם, גיין קעגן עלטערן, איינרעדן א קינד אז די עלטערן האבן נישט וואס צו זאגן, יא, ווען חלילה עלטערן טוען אפ מעשים אשר לא יעשו, זעט מען אפילו ביי די גויים, די די סאשעל דארטן, איך ווייס דארטן וועלן עס אוועקנעמען, דאס איז אנדערע עניינים, אבער אריינארבעטן א שיטה און א גאנג פון רעדן מיט קליינע קינדער, זיך באשרייבן מיט זיי יארן, פון פון ווען זיי זענען צוועלף דרייצן יאר אלט, און און הערן אלע אלע רכילות און לשון הרע'ס אויף די עלטערן, וואס א קינד ווערט ארעגעברעגעזט אויף א טאטן מאמען און גייט רעדן איך וועל זאגן אמת, לדעתי די וואס טוען דאס איז מסתמא צובראכענע משפחות, ווייל נארמאלע משפחות, וועלכע קינד וועט גיין טון אזעלכע זאכן? אבער מיר זעען ליידער אז ס'איז יא דא. דארף מען וויסן אזוי, שווייגן קען מען נישט. איך בין קעגן מסירה מיט די פאליציי מיט די אלע זאכן צו גיין און דעם ברענגען אין מידיע, איך ווייס נישט צו מ'האט עס געדארפט, ווייל ס'איז מבזה די גאנצע יהדות החרדית, אבער מצד שני דארף מען עכט מציל זיין, מען דארף ראטעווען, מען דארף מונע זיין אזעלכע מעשים. ווידער, נישט צוליב דעם ענין פון, נישט ווייל מען איז חלילה קעגן רוחניות'דיגער ענין, ווייל וואס ביי זיי קוקט אויס רוחניות איז גאר ביי אנדערע קוקט עס אויס אינגאנצן אנדערש. און ווער ס'איז געווען אזעלכע ליטווישע גדולי ישראל וואס האבן געהאלטן אז מ'דארף זיין א רבי עקיבא פערציג יאר, ריכטיג ער האט נאר אנגעהויבן ביי פערציג אבער כ'מיין צו זאגן זיצן דרייסיג יאר אין ישיבה און דאן חתונה האבן, יא, אין יענע צייטן אמאליגע צייטן איז דאס געווען אזוי, יא, נו, האבן זיי נישט גע האבן זיי נישט נישט מער געהאט פון די עצי מנחת? איז כ'גיי נישט אריין, כ'זאג נאר דאס. לאזן צוברעכן פאמיליעס, אז זאל קומען ווער ס'זאל נישט זיין און זיך האלטן דער חשוב'סטער רב, כולל אין ברסלב, וואס זאל גיין איינרעדן קינדער טון קעגן טאטן מאמען, און חתונה האבן מיט א בחור דארטן ביי אים אין ישיבה ווייל ער וויל אזוי, און נאך מיט א עוול פון זעקס יאר אלט, לא זו הדרך, און מען דארף דאס אפשטעלן באצייטנס איידער עס ווערט חלילה חלילה צו שפעט. א גוטן טאג.